السلام علیکم و رحمت اللە و برکاته ئازیزان خۆشەویستان الحمدللە خوای گەورە تەمەنی داین ئەم جارەش توانیمان بین و وانەکەمان بڵین و پێشەمشتێ زۆر زۆر پیرۆزی بایی ئەەکەم کە پیرۆز بێ ماگی ڕەمەزان انشاء اللە داواکارم لە خوای گەورە عیبادەت و تاعەتی هەموومان قبوڵ کا خوای گەورە وە ڕەحم و بەزەیی خۆی ڕەحممان پێ بکا قوەت و هیدایەتمان بدا بتوانین ڕەمەزانەکەمان بگرین ئازیزانم ئیمڕۆش دەسەکەین بە خوێندنی وانەکەمان وەکو وتمان هەموو ڕۆژێک هەموو کەوا هەموو هەفتەیەک دێنە بۆ سەر خوێندنی

ئەمە هەموو پیتەکانە کە خوێندومانەتۆ لە ڕۆژانی ڕابردوو ئێستە پیت پیت ئەتوانی بیخوێنینەوە ئەمە وتمان ئا ئا کەوا دەمەکەین و بە ئیسراحەت ئەڵێن ئا د د ئەو دوو پیتە د لەگەڵ ئا هەردووکێ توانین بکەین بە یەکە ئەڵێن دا ئەمە دا ئە ن ن کۆتایی ن سەرەتایی ن کۆتایی ن سەرەتایی وتمان ن کۆتایی ن سەرەتایی مانای ئەوەیە کەوا ن کۆتایی ناتوانین هیچ پیتێکیکەی لەگەڵا بنووسین بەڵام ن سەرەتایی یاخود ناوەندی ئەتوانین پیتەکانی تری لەگەڵا بنووسینین ب ئەمە ب برسیمانە بۆ نمونە بۆ لە بیرتان نەچێ ب کۆتایی ب سەرەتایی ئەم ئەمەش م دەمان داخەی م کۆتایی م سەرەتایی س س س سەرەتایی س کۆتایی و ئا ئەمە زۆر لەسەر خۆمان نەیخوێنین و ئەڵێین و ئازیزان و تەماشاکە ناتوانین بڵێین ن و سەرەتایی یاخود و ناوەندی یاخود ن کۆتایی لەبەر ئەوەی لە هەر سێ شوێنەکە بە هەر بەو شێوەی خۆی دەینووسینەوە بە هەر سێ شێوەکە بە شێوەی خۆی دەینووسینەوە شێوەی جیاوازی تیا نییە ئەمە وۆ ئەمە وۆ چونکە حوتێ لەسەرێتی دەنگی خۆمان دەرەکەن ئەڵێ وۆ ئەمە و درێژیەکەن و لەبەر ئەوەی دوو پێکۆیە و ئێستە لێرە ی ی کۆتایی ی سەرەتایی ی کۆتایی و ی سەرەتایی چۆن ئەڵێن ی کۆتایی ی سەرەتایی چونکە ی کۆتایی ناتوانین هیچ پیتێکی تکەی پێوە بنوسین ی سەرەتایی ئەتوانین پیتەکانی تری پێوە بنوسین.

ز ئا ئەوە خاڵێ لەسەرێتی ز زۆر جوانە لێرە ڕ بۆ وتمان ڕ جیاوازی چی بوو لەگەڵ ز هیچی لە هاورەیەکی نییە هیچ هاورێکی نییە هیچ خاڵێ هیچ دۆتێک نییە لەسەری زۆر جوانە ئێستا ئێمە ئەمانەمان خوێندو ئەمە پیتەکانە یەکەکە خوێندمانەتەوە دێنە سەر هاورێیەکی تازە هاورێیەکی تازەمان هەیە و دیارە خۆشیشمانەوێ لەناو شتی خۆشە ئەیدۆزینەوە ئەمە چییە ئەمە پیتی تەماشاکەن ئەمە پیتی ئێمە چیمان خوێندە وتمان ئەمە ڕ ئەمە تەماشاکەن جیاواز ئەمە چوار شێوەمانێ ئەمە ئەمە هەر ئاوا دەینوسینەوە ئەمەش ئەمانە هەر شێوەیەکی هەر یەک پیت پێ شێوەیەک دەخوێنن گوێ ڕاکرە ئێستا لێرە ئەمە چۆنێ خوێن ئەڵێن ئەلێن زز بۆ وەتمان چونکە یەک خاڵ لەسەرێتی یەک نۆت لەسەرێتی تەماشاکە لێرە دەلێن ر ر زۆر لەسەر خۆمان دەیخوێنینە دەلێن ر لێرە دەلێن ڕڕڕ چونکە حوتێ لە ژێرەکەیەتی ئازیزان بە قوربان تەماشای من کە ئێستا ئەم مێوانە تازە ناوی هەیە ناوی دەنێین چی جیاوازێکی لەگەڵ ئەمە هەیە تەماشاکە جیاوازی چییە بۆ وتمان ئەمە بۆ ئەژین ئەمە ژ چووکە لێرە سێ خاڵی هەیە تەماشاکە یاک دوو سێ سێ خاڵێ ئێستا لێرە دەڵێ ژژ کەواتە ئەم مێوانە تازە ناوی ژ ژ ئێستا کێ زیرەکە با بیر بکاتەوە خۆی لە جێ خۆیەوە وشەیەکم بۆ بدۆزێتەوە ژی تیا بێت ئێستا کێ ئەتوانێت پیتێکمان بۆ بدۆزێتەوە هەر کەس لای خۆی بزان لە ناو خێزانی خۆتە پیتی ژ هەیە ها لێتان لێتان ئەپرسێ هەندێک جار ئەومت کێ پیتی دز تایە یەکێکە وت مامۆسا من یەکێک خزمەکەمان یعنی ئا بەو شێوەیە ئەتوانین بیدۆزنەوە تێگەشتی ئێستا پیتی ژ وەکوو ڕاژان وەکوو ڕاژان زۆر جوانە وەکوو مێوژ ئیستا مێوژ چۆن ئەتوانین پیتی ژ بنووسینەوە ئەمانەوێ پیتی ژ بنوسینۆ لە لای ڕاستۆ دەست پێ دەکەین. ئێستە پیتی ژ وتمان چۆن دەیکەین سێ خاڵی لەسەر دانێین ژ سێ خاڵی لەسەر دانێین جارێکی کە ئەینوسینۆ پیتی ژ هەر وا بزانە تۆ چی دەنوسی ڕ چی دەنوسی ڕ ز ئەنوسی بەڵام ئەمە چیاوازی چیە لەگەڵ ئەوە کاتر سێ خاڵی لەسەر دانێ نە جاتی ز یەک خاڵە ئەمە ئەبێ بە سێ خاڵ سێ خاڵی لەسەر دانێ زۆر جوانە ئە بەم شێوە ئەتوانی بینوسینۆ. بەڵام لە بیرتان نەچێت لە لای دەستی ڕاستۆ دەست پێ دەکەین نەک بچین بۆ ئەو بەو شێوەی تر بەلای چەپا زۆر جوانە ئێستا پیتی ژ ە بەم شێوەیە ئەینوسینۆ ئازیزان با ئەوەشتان پێ بڵێم لە بیرمان نەچێ ئێمە پیتی ژ پیتی ڕ پیتی ز پیتی ڕ ئەم چوار پیتە کە شێوەیان وەکو یەک واتای دەینوسینۆ هیچ بەم شێوانە ناتوانین بڵێین ئەمە پیتی ڕ یاخود ژ سەرەتایی یاخود کۆتایی هیچیان پێ ناڵێین هەڕ یەک ئەڵێن ئەمە چیە ئەمە پیتی ڕ یاخود پیتی ژ نە سەرەتای هەیە نە کۆتاییشی هەیە نە سەرەتای هەیە و نە کۆتای هەیە ئازیزام ئیستا وێنەیەکی جوانتان پێ پیشانەدەم بزان تەماشای ئەم وێنە جوانە بکەن ئەمە وێنەیەکی جوانە هەیمانە. وێنەیەکی جوانمان هەیە زۆر زۆر جوانە تەماشاکەن چی تیا دەبینین ئازیزام ئێستا تەماشای ئەم وێنە جوانەکەن وێنەیەکی جوانمان هەیە ئەم وێنە جوانەی چی تیایە تەماشاکەن ئەمە وێنەی کچ و کوڕێکە کچ و کوڕێکی زۆر جوان جلێکی شین لەبەرێتی ئەمەشیان جلێکی نارنجیە جوان لەبەرێ ئەمەش کورسیە ئەیبینین تەماشاکەن لێرەش ئەوە پەنجەرەیەکی گەورەیە زۆر جوانە دەرۆی ئەبینن باش ئێمە تەماشاکەن با باسی ئەمە بکە تەماشاکەن لێرە ئەم کوڕێمان بینی ئەی ئەمە چی دەکەن نازانم بابزین چیمان چی ئەکەن چیان پێیە چیش چێکیان بەدەسۆیە ها ئەوە قاپێکیان پێیە شتی تایە ئەو شتە ئەزانین چیە بابی دۆزینۆ ئەمە زۆریان پێخۆشە ئەڵێن ئەمە مێوژ مێوژیان پێیە

ڕاژان زۆر جوانە ئێستا کە واتانێ ئێمە ئەیدۆزین و ئەزانین ئەمە ناوی چییە گۆڕاگرە ناوی چییە بە قوربان ئەژیێ ئەژی ناوی ئەژیە ئەی ئەمە ناوی چییە ئەمە ناوی ڕاژانە کچەکە ناوی ڕاژانە ئەمە دیارە خوشک و بران ئەژی و ڕاژان ئەژی و ڕاژان بزانن چۆنە چی تایە چی پیتێکی تازەی تایە کەوا ئەمە نەمان خوێندو بێتە تایسە ئەی لەگەڵ مێوش مێوش وتمان چیمان خوێندووە م مان خوێند بەڵێ یێ یشمان خوێند

مێوژ بدە بەڕاژان یانی ئەژیە مێوژ ئەدا بەڕاژان لەکەڵ ئەوەشا چیەتی برایەتی لێرە با ئەمانە بخوێنینۆ هەندێ وشەی تیا ئەڵێ مێوژ دۆزیمانۆ ئیمڕۆ چیمان خوێندۆ پیتی ژ مێوژ بەسودە زۆر ڕاسە پێوستە لەسەرمان ئێمە مێوژ بخۆین مێوژ ئەزانین لەچی دروستەکرێ مێوژ لە ترێ دروستەکرێ مێو ترێ ڕەش وشکەکرێتۆ ئەوجا کە چاکەکرێ ئەبێ بە مێوژ ناوەکەی ئەگۆردرێ لە ترێ ئەبێ بە مێوژ ئەڵێ.

هە لێرە ئەژی لێرە چیە ژ ژ پیتێکی تازەیە زۆر جوانە ئازیزانم ئێستا لێرە ئیمرۆ پیتی ژمان تازەیە با ئەم پیتانەش بخوێنینە لێرە تەماشاکە پیتی م م م تایە بەڵێ ممە خوێندووە م سەرەتایی و م کۆتایی م سەرەتایی م کۆتایی ڕ ڕ ڕمان خوێندەوە ڕ زۆر جوانە ڕ لێرە نە سەرەتایە نە کۆتاییە نە ناوەندیشێ ژ هاورێ ڕ نە سەرەتایە نە کۆتایە نە نە ناوەندی هەیە هیچ کامنیان نیە ئێستا با جارێکیکە بیخوێنینەوە ئازیزانم گوێ ڕاگرن هەمووتان بە جوانی بیخوێنینەوە چیەمە مێوش مێوش بە سوودە ئەژی ئەژێ مێوش بدە بە ڕاژان ئەژین برای ڕاژانە. ئەژیو ڕاژان ژیرن ژیرن ئەزان چیە یەعنی ئاقڵن یەعنی گوێ لە دایکیان نەگرن گوێ لە باوکیان نەگرن لەگەڵ خوشک و براکانیانن پێویستیان بە چی بێ یارمەتیانەدا لەگەڵیانە ئەبن خوێندنەکەیان ئەکەن یەعنی هۆمۆرکەکانیان ئەکەن ئەوە مەعنای ژیرە بەڕاستی. هەرکەس وابێ ژیرە زۆر جوانە بژی ئەژی بژی ڕاژان ئێستا ئەمە چییە دەستان خۆش بێ هیوادارم سوتان لێ وەرکرد بێ ئازیزانم ئینجا ئێوە چیەکەن تەماشەکە سێ جار سێ جار پیتی ژ لە دەفتەرەکەت ئەینوسیتۆ وەکو چۆن نوسیومانە تۆت لەمەو پێش پاشان کە تەواوت کرد ئەمەش یەک جار لە دەفتەرەکە بینوسەرۆ بۆم لە دەفتەرەکە بینوسە وە حەزیشم کرد بۆم بنێرن وێنەک وێنەیەکم بۆ بنێرن وێنەی کۆپیەکەتان کە کردوتانە زۆر زۆر سوپاستانەکەم. زۆر جوانە هیوادارم سەرکەوتو بن تیای. ئێستا بزان چۆن دەینوسینۆ با دوبارە دەست پێ بکەین بزاین چۆن دەینوسنۆ. زان ئەزانن ئیستاکە پیتی ژ بنوسنۆ لە لای ڕاستەوە دەست پێ دەکەین لە لای ڕاستەوە دەست پێ دەکەین پیتی ژ دەنوسین.

سێقاڵی لەسەر دادەنێ جارێکی کاش پیتی ژ بنوسینۆ وتمان پیتی ژ نە سەرەتای هەیە نە کۆتای هەیە نە ناوەندی هەیە لە هەموو شوێنەکان ئێمە هەر بەم شێوە دەی نوسینۆ جونکە هەندێ پیتمان هەیە سەرەتای هەیە هەندێ پیتشمان هەیە نیەتی. زۆر جوانە زۆر زۆر سپاستانەکەم هیوادارم سەرکەوتوبن سودی لێ وەربگرن خوا حافیزتان خواتان لەگەڵ.